Security.
Ndinokutambirai pano pandinokupai maupdates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Usaskipa kana vhidhiyo rinosati rapera nekuti tinouya takabatanidza mavhidhiyo akawanda kuitira kuti usangane nenyuzi dzizhinji pavhidhiyo rinori rimwe chete. Actress wekuNaiza Boom akadonha ari pabasa apo paaiita mutambo wake wekufadza vanhu pazvivhitivhiti anonzi akadonha zvisina kuzikanwa kuti adonhedzwa nei ndokubva atakurwa akaendeswa kuchipatara uko kwaakazonoonekwa kuti hazvisi kubatsira zvechipatara hama dzake ndokubva dzasheedzwa dzikazomutora vakaenda naye kumba vachiti vaizoda kunofamba naye e, mune vanobatsira zvechivanhu kana zvechiporofita asi kutaura kunoku hapana chati chachinja esvonorai anonzi haasi kutaura haasi kuona haasi kana kupfakanyika kana chipi nechipi hapana chaari kukwanisa munhu akangorara akangoti tasa please ngatimuisirei munamato kuri kunzi kuri kuyawo vamwe vari kuzama kuda kumubatsira vechivanhu nevamwewo vanoita zvechiporofita but so far hapana chati chachinja saka mumuisewo munamato pamunoisa munamato yenyu nemiwo mobva mamuisawo mumunamato aiwa tinoti anoita zvakanaka mwari vanomurangarira Mudhorobha reMagutu mune chiitiko chaitika imomo Mune njodzi yakaipisisa kwazvo yaitika. Pane nzvimbo inotengeswa magasi pari parengi inonzi paputika e, magasi tengi asina kuzivikanwa kuti chii chaitika uye moto wacho wabvepi. Ndokutsva vanhu vanga varipo, vanhu vasere vafira panzvimbo ipapo. Vanhu vatatu vatakurwa vakaendeswa kuchipatara. Zvaizvezvi vachiri kubatsirwa kuchipatara. Aiwa, tinongoti Mwari ngaavarangarire avaitirewo zvakanaka. Heyi, hatizivewo kuti Mhepo yasumuka imhepo rudzii yaita kuti zvinhu zviitike izvi but hey zvinorwadza. Gasi gasi gasi gasi magutu mamupandana gasi raputika gasi raputika murengi magutu umo iro gasi iro vanhu vakutiza gasi iro igasi iro iro gasi iro magutu murengi mamupandana gasi raputika iro gasi raputika kunofinwa magasi uko Eh, muno magutu raputika raputika mukoma julius gasi raputika murengiro kwagutu kwamupanda wana gasi raputika vanhu vari kutiza rengi yese kwaita munzvimbo yeharare pane mukadzi abatwa mushopu anga achiba zvipfeko zvevanhukadzi zvomukati achida kunotengesa paabatwa ati inini ndakarambwa nemurume handinawo mari yekuti ndikwanise kuriritira mhuri asi kutengesa ndokunondibatsira asi chinonetsa ndechekuti ndinenge ndisinawo mari yestart. Mai ava vanga vakaviga zvipfeko izvi mukati meskirt zvose zvavanga vakaviga zvaverengwa zvikaita 48 hei zvakaoma mararamiro atiri kuita hatizive kuti chii kuti humbavha here hwangotipinda kana kuti inzara but hei zvakaoma ngatidzidzeiwo kuzvishandira kukumbira kuri nani than kuba nekuti unenge waitisa loss panguva yazvinobatwa kutorwa stock zvoonekwa zvinhu zvakashota kune umwe munhu anotori nevana vaasiya kumba achiti ari kuenda kubasa anobva adzingwa nekuda kwako zvoreva kuti hapana chinhu chawagadzira watoita wese kushatisa zvinhu hei zvakaoma
muradzei security maitira munoita kana muchinza bvisa secho itai maitira maita cheo cheo sekuritivemunoti kwaya tinacho ndemafeeling pache ndo mamunoizi o oh, ukona
e gadzira kuseruko pasendro paki papa ndopamunoita izvozvi muchiba kudai muchiti makafurira Apa ndi muna mujika se ukada pa Facebook.
Eh. Baba mangani. Vizai. Vizai tun. Mangani 48 mapenzi. Roa na maya.
murume wamuri kuona kumashure kwangu uku anonzi bhilivhi guta bhilivhi anonzi akanyorera hurumende tsamba yekuti aikumbira kuti Kana kwazvarwa mwana tinokumbirawo kuti baba vazotenderwa kuchengeta mwana iyeye vambotanga vaita maDNA nekuti ari kuti iye pana baba vake vakasungwa mushure mekunge vairamba kuchengeta mwana wavaifungidzira kuti mwana uyu haasi wavo. Saka iye ari kuti dai paita mutemo unotaura kuti e, mwana ngaachengetwe nababa ivavo kana pachinge paonekwa kuti zvechokwadi chokwadi ndiye muridzi wemwana. Handizive kuti muri kuionawo sei, ipfungwa yakanaka here kana kuti yakaipa, munongozodaira mega mucomment section kuti muri kuzvionawo sei. Aiwa muswere zvakanaka, tosangana pachikamu chinotevera. Thank you.